Allura dawk jiġu siġar nani nan? Le, mhux siġar nani, dawn siġar żgħar. Proċess twil imma meta jikbru veru jkunu sbieħ. Ara ftit Martes jekk hux bħal tal-ktieb ġejjin. Ħeqq, kieku mal-ktieb mixjin. Tia Martes! Fil-kċina qegħdin, Marija! Hello, Rita! Għaddi, Rit! Idħol, Rit! Hello, all right. All right. Għandek costume party, skur. Ta' xi se tilbes din id-darba. Dejjemek. X'intkom tagħmlu? Eh, siġar tal-bonzaj. Iva, prosit ħej, sir samut, ma kunx nagħmlek daqshekk delettant. Mhux delettant, delettant. Eh, Martes kienet qed tara programm ta' Gloria Mizzi U kienu qegħdin jispjegaw kif jagħmlu dawn is-siġar. U tħajret u talbitni biex ngħinha. Isma' d-dar għandi minn dawn ir-reċipjenti, taf. Nista' nġibhom u jkollokx għalfejn toqgħod tonfoq flus fuqhom. Jiena darba ppruvajt imma mituli, iridu paċenzja wisq. Eh, ma meta jikbru tafx kemm isiru sbieħ dawn, taf. U meta jgħaddi żmien minn fuqhom iġibu l-flus ukoll. Mela, bonsai antiki li Meta jikbru jġibu xi 500 lira jew iktar. Investiment. Misna niftu bis-siġar tal-bonzaj ngħid. U dak ix-xogħol li qegħdin nagħmlu llum igawdu ħolitkom aktar il qudiem bħal fdejjem u kollox. Imma xorta jibqa' good investment nan. Mela. Insomma good investment, ftit liri kollox. Aħjar biljett ta' Super 5 din il-ġimgħa taf kemm qiegħda 120,000. L-aħwa kemm telet? Qatt ma kelli xortija tajba jiena. Ma telat sew din id-darba. Martes, mhux aħjar immorru taf kif inhu Dun Anton fuq il-ħin? Jien sa noħroġ u nħalli l-papa hekk b'dil konfużjoni. U biex rasek kien imdorri fil-konfużjoni issa morru issa nnaddaf jiena. Żgur! U mela morru morru ħalli tkantaw il-Carmina Burana. Li kieku kulħadd kien jaf eżattament x'inhi s-suġġett, kieku ma tkantantx kienet titkanta sew f'dik il-knisja. Mela x'inhu, nara. Ehm, għandha mużga sabiħa ħafna, taf. Ejja Rita, tlaqna. Issa ħalli nisbarazza kollox qabel ma jiġi Marko u l-papa. Ma nistax nifhem kemm inti daqshekk ħabib ta' Marko nant. Oh, s-sidna żmien twieħ bib jiena u taf. Kien għandu teacher, kull jom uspiteri kien. E, imbagħad dejja bħala teacher fetaħ negozju u Alla jbierek fi ftit żmien intela U sar spiċċa Italja ferro mbagħad. U spiċċa oġġo villa bi swimming pool. Mela. Miskin. La volja għammi xorta tibqa'. Eh, eh, eh, xorta xej, sa mur għamel it-ten, ta' biex osservazzjoni. Le, le, ħan iklerjaw jien. Ej, va inti mbasta ma tagħmilx it-ten, tux. Dis-sena jien irid inkun l-iktar waħda stramba bil-kostum. For a change, għat iż-żgħira. U x'konfużjoni, dejjem l-istess konfużjoni. It-tef tal-kafe, tal-kafe f'tat-tqiq, it-tqiq f'tas-smit. Konfużjoni ġifieri hawn nies interessanti joqogħdu ta'. Jew imħawdin. U qed not li li magħkom tafux. Daw x'inhu, ma mlaqgħet irrabbu żriera ukoll. Le, nan, dawk beans sprouts tiegħi għal ma' chicken noodle. Fihom ħafna vitamini wkoll. Biex inkomplu kabru konfużjoni. Wara ġurnata xogħol taħdem mal-Gvern, ma ħaqqekx tistrieħ ftit, John? U xorta waqqajtuni nilgħab il-karti magħkom, dik hi. U qed terbaħ. Għax is-soltu l-papa jerbaħ. Imma llum hawn it-tifel jilgħab hux. Jiena jiddi nadifa. Mela allura tista' żżomm il-karti nodfa. Dawn x'inhuma, Sur Sammut? Dawk siġar tal-bonsai. Bonsai! Bonsai b-o. U iva naf, dik għal wall cry tal-Ġappuniżi kienet. Ara Tony, Tony ġiblek il-formoli biex tidħol fid-Digital Computers Club. Ah, ma jien teġa qed fit-Tabletop United Club, ma nistax eh, Patrick. Ma tani jaqbillek, għandna aktar membri aħna jaqbillek aktar. Ma nistax Patrick, ara, issa qed nitlaq fuq il-ħalli spjegali. Għax għandi logħba tennis, ħalas ħames liri. Ituk CDs kif tidħol u awtomatikament jibda jkollna kompetizzjoni. Thank you, Patrick. Isma' minni, jaqbillek. Ma nistax, Patrick. Jgħidalek, Tony. Ah, diki, Rami.

times four, sa 36. U ma terġa' tibda 2 times 2 times 3 times 4 sa 36. U tibqa' dejja bl-istess numri dejjem sa 36. Eh, Papa, fejn il-kalkulator ħa naħdimha? Fl-iskrivanija jkun is-soltu, iva ra saqajja. Jiġu miljuni ta' combinations. Papa, ah. il-ġimgħa l-anniversarju tat-tiġ tiegħek mal-mama.

Isma' ħej, din hi hawn l-isra ta' Ġużeppi mibjugħ minn ħutu. Iva, meta konna tfal aħna konna nsejħulu Ġużeppi meħjut minn butu. Sewwa wkoll, issa ġifieri ħanħaltu l-interpretazzjoni tal-Bibbja max-xorti. Le, biex nispjegalek li anke fil-Bibbja kienu jaraw il-futur. Għidilna daqsxejn x'kienu mela n-nubri.

Nine, il-fourteen u n-nineteen. Kemm tiġi? Mhux tgħid li kollox. Nirfu żgur. Għadlek inti għadha ma taħsibx li ħadoqgħod tilgħab is-Super Five taf? Għaliex papa? Għax dawk affarijiet tal-kbar, fimt? U dina mhux logħba, wara kollox jiena ċert li se nerbħu. Ma le, ta' ma tistax tilgħabhom int dawk in-numri dawk tal-papa. U għerja Marti, se noqogħdu niġġieldu fuq dawn l-affarijiet issa. Le, le, John, sewwa qiegħda tgħidlu daf. Dawk in-numri huma proprjetà tas-sammutijiet. Għandhom il-copyright. Ġentlomerija, Marko, eh? Ġentlomerija. Ma għajlek xnamlu għal kolossu. Norx let li rijen. Tun il-numri jinkom, jek jitilaw, intikom baxra fil-mija u taqsmon bejnietkom. Tajjeb? U trid toħodda niklu barra u koll. U mux hamburger, eh? U hija mis maħares, jek jitilaw tlet numri memx fej wieħed joqgħod jixxala bil-flus ta'. Isma' Marko jien naħseb li aħjar tħil butek tafu tagħmel bħal Ġużeppi jekk ma trix tibqa' mingħajr il-flus. Imma dejjem hemm iċ-ċans li jittaqqablu l-but taf u jaqgħulu l-flus minnhom. Nassigurak li l-but mhux se jittaqqab u flus mill-but mhux se jaqgħu taf. Issa naraw. Hello. Lino? Iva Marko, Lino. Għamilnija? X'għamilna? Għamilnija, erbaħna, super five, berba numri. Trid tiġbid li saqajja? U le, għajna li b'serita, ma l-enti ma rajtux il-television? Bħalissa t-televixin mitfi. Martes qiegħda il-kor. Iż-żgħira hemm mitlufa fuq il-kompjuter, John fuq jaqra u Tony għand sieħbu Simon. Victoria! Victoria, isma'! Irbaħna taf, irbaħna! Rbaħna u se niġi bil-biljett ħa nurihulek. Hawn nannu, xi trid? Hawn Marco fuq il-linja. Rebaħ is-Super Five, darba numri. Mela, bil-numri tat-tix tiegħi, mela. Kemm rebaħ? Kemm irbaħt, kemm irbaħt? Erbaħna 456, £456. Jiġifieri, jiġifieri trid ittina 45 lira u 60 ċenteżmu lilna. U tinsiex li trid toħodna niklu barra wkoll, eh? Eh, żgur, ma se nġibilkom pizza. U żewġ fixkel inbid u nġib il-Patrick miegħi. Kif? Allura pizza? Eh, pizza, ħadd inti speċifikajt li hamburgers xejn. Jiena se nġib il-pizza, anzi se nġib il-pizza u nġib ftit ekstra u se nġib il-Patrick miegħi, all right? Iva, iva, sewwa tagħmel, xejn, xejn, ma jmurx xi kolx jiħla minn fuq darek, mhux hekk? Mela, se tarani mhux ma ddumx, all right, arani ġej. Ciao, ciao Margo, ciao. Ġej hawn bil-pizza. Mela ħu ħsieb ċempel naqra lil Martes, edha l-kor, wajdilha ġib lil Rita magħha. Imbagħad ċempel lil Tony qiegħed għand Simon. U għalt li l-papa jinżel minn fuq qed jaqra. U jien se dattanza nipprepara l-platti. Papa, papa! Imna la lagħba Marko Super Five għax erbaħna b'erba' numri. X'inhu dal eċitament kollu? Għandek tajt, ibn Alla ma ħetux il-but Marko għax rebaħ ta' Super Five. Tassew. Imma lilna sfortunatament tal-għaxra fil-mija biss. Qed tara papà? Bis-saħħa tan-nanna. Is-Sur Spiteri Tagliaferro baqalu mill-inqas 400 lira oħra biex jerġa' jħodna pizza. Iva, iva. U ma rridux ninsew l-10 fil-mija, eh? Ekku, rridu naqsmu bejnietna. U li kieku xi ħadd ħallina konna nkunu naqsmu bejnietna l fuq minn 400 lira. Victoria, rridu nitalmu nikkuntentaw bli għandna. Għaw draft għawek. Kna minix qed inħossu l-bib tal-bitħa miftuħ. Le, Patrick, qed inti ċaqlaq, sa niċċaqlaq jien. Ħanoqs nis matul. Eh, mux aħjar nikkontjaw ħanaraw kem ħanaqsmu bejnietna għax eh, id-dar. tajba, għara. Patrick taf il-mazz. Patrick, 45 lira u 60 ċentesmu, niddividu għom bejn kem. Bejt minja. Le, bej 5, brother dear.

Aqsmuhom bejnikom. U jekk darb'oħra nerbħu, bil-5 fil-mija nħallas, għax ir-riskju fuqi kien. Qed taraw u lidi hux kif għandkom tkunu biex tkunu bil-għaqal, eh? Sens komu. Le, Sur Sammut, in-nies bil-għaqal mhux hekk iridu jkunu. Mela kif? Iridu jkunu bħal Scrooge. ħafef. Inti toħodha bil-mod? Li ma mmurx inkisser xi ħaġa hux. Ara daw fejnuma. Kont naf li hawn qegħdin daw. Ma daw xi tridhom. Dawka biex tkun tista' eh, tiżra l-bonsai fihom. Imma daw mhux tajbin għal bonsai, daw għal forn tajbin. Mhux forn forn dak issa tara kemm jiġdajbin. Namillhom toqbar qiegħa fil-qiegħ bit-trapall irqiq u nistgħu nużaw lilhom sakemm nagħmlu l-ewwel esperimenti. Imma dawk jaħasra U dawk jiswew għal xi ħaġa mhux għal xejn taf kemm għandhom żmien hux dawk. Ara dawk fejn huma x'waħda di sibthom fl-aħħar kemm ili nfittixhom. Ħaħa żomm żomm fidek. Daw għandek bżonnhom ukoll. Ta' żgur dawn l-iktar illi għandi bżonn. Daw biex jgħiduni neħles mill-konfużjoni illi hemm eh, fil-kabert tal-kċina ta' ġon. Aqbad fidek. Inti fejn taf, il-kafer issibu eh, fil-vażetta tqiq, it-tqiq issibu fil-vażetta t-te, it-te issibu fil-vażetta t-zokkor. Insomma, konfużjoni sħiħa meta tiġi biex tagħmel daqsxejn te. Iktar id-dun tfittex milli dubja għal il-misħu. U fuq kollox dawn għandhom nisem. Issa, eh? Tara. Daw kemm ila ħajja qatt ma niftakar li użajnihom. Eh, dawn kienet tagħtom in-nanna eh, lil mama bħala parti mid-dota. Taf kemm ilhom hux. In-nanna daw ġiet ittieha d-doħ tal-mamà, qas kemm huma koroh. Bejnietna l-mamà ma kinitx tużhom, taf, ela għaliex ma kinux moda dak iż-żmien. Imma għalija hekk għandhom ċertu sentiment u xorta nibqa' narhom sbieħ. U fuq kollox għandhom miktub sugar, tea and coffee, mhux hekk? Imma l-kamomilla m'għandekx. Il-kamomilla naqtgħuha mis-siġra, ġibli ġleb, ejja ejja sa nifluha. Ħa nara fiex wasalt, hawn. Kważi lestejt, imma qed ngħidlek, ta, Biex nilgħabhom kollha dawn jitilgħuna fuq l-eluf ta' liri. Ara kemm hawn! Dawk in-numri kollha kif tista' tilgħabhom f'daqqa? Int sibt xi sistema oħra? Sister! Ej mamma, dawn in-numri li qed turini int għadhom qatt ma telgħu f'daqqa. U meta telgħu dejjem telgħu b'numri oħra magħhom. U x'intom tagħmlu interessanti bil-calculator u l-computer? Ehm, qed naraw jekk ninvestu 36 pounds issa. Eżattament, jekk ninvestuhom f'bonds tal-gvern nara. Bi 7%! Bi 7%! Sakemm ikollna 70 sena,

Ġejt nara jekk hawn xi idea tajba għal xi ħames numri. Għax issa dari saret qisha l-bank, hux tassew, lesta biex tgħin lil kulħadd isir aktar sinjur. Reġgħet ma ntrebħitx din il-ġimgħa s-Super Five qiegħda 160,000 u rajt inċident tat-traffiku. Allura hawn nistgħu nilagħbu in-numru tad-disgrazzja, is-seventeen. Eh, ġifieri d-disgrazzja ta' ħaddieħor ħa sservi risq għalina? U hija, papà, mhux logħba! Malta kollha tilagħabha. Rrid, ċoe Miss Bonello, Sirt qisek reklam ta' Super Five. Eh, din il-familja għandha l-luck! Kull darba li tiġi hawn dejjem niddaħħal li modi ġodda int. Le, le, anzi, jiena lesta li jekk nerbħu, is-sehem tiegħi jmur donazzjoni għall-kor daqs kemm għandna bżonn flus. Ejja noħorġu fifty cents kull wieħed u nippruvaw xortina flimkien. Naqbel jien. Jiena naħseb li dawn it-tliet liri għandhom imorru għall-karità. U flus għall-karità mhux dejjem nagħtu pa. Imma qatt mhu biżżejjed. Il-fifty cents tiegħi hawn. Di tiegħi. Di tiegħi. Kieku kulħadd jirraġuna bħalkom, kieku qatt ma jsir xejn. Imma jekk in-naqra ta' kulħadd tinġabar flimkien, allura jsiru ħafna affarijiet imbagħad. John għandu raġun sewwa qiegħed jgħid, tafux. Ara taf kif nagħmlu. It-tliet liri tas-Super Five noħroġhom jien, u dawk li ġbartu nagħtuhom għall-karità. Karità lil min? I have a better idea. Nilagħbu t-tliet liri darbtejn, U mbagħad hekk nirbħu, nagħtu nofs dak li rbaħna l-karità, u hekk ikun qed inqassmu aktar ġid. Eh le, ħej, għax jekk ma nirbħux tal-karità jibqgħu b'xejn. Ara tgħiduli xejn, dawk it-tliet liri jridu jmorru għall-karità. U ejja ma nikkomplikawx l-affarijiet, tridu? U nagħmlu bħal Marco, dak jagħti ħafna għall-Community Chest Fund, eh? Eh, u mbagħad taraw kif insiru sinjuri. Tajjeb, mela dawn it-tliet liri għall-karità. U s-Sur Sammuzzin jgħin jagħmel donazzjoni biex nilagħbuhom flimkien u jekk nirbħu, naqsmu kollox! Tajjeb, tuni l-karti! U fuqhom niktbu kombination ta' sitt numri u intellgħu bix-xorti sett wieħed biss milli tfajna. Kulħadd jikteb sitt numri. Xorti ta' numri bix-xorti. Iva, iva, iva. Kulħadd jikteb is-sitt numri, itfgħuhom hawn, itwuhom, ta' min hu lest, Ejja Victoria, John, iżjed hawn għadna sejrin. Ma hawnx għalikom, issa ntihom taħwida żgħira jirn malajr u nagħlqu għajnejn is-Sinjorina Rita, iva, u tfittex u ddaħħal wieħed isa. Tella' wieħed, tella' wieħed. Jaris, ejja inti lejna. Biex inti qatt ma titlaq minn ħdejna. Hawn Danu, dawnu mal-ħames numri illi se għamluna sinjuri kbar. Eh, 30 31 32 33 34 u wieħed. Dawk x'numri huma min kitibhom? Jiena ktibthom. Dejjem nistramba f'kollox. Imma mhux l-antipatka bħalek. Mhux hemm qegħdin Tony, ejja forsi ma tafx kif. Tliet liri fix-xejn. Hekk kif ħajja t'Alla m'intomx se tirbħu żgur, għamiltilkom is-saħta fuq in-numri. Issa tini dawk it-tliet liri. Ħalli għada ntihom il-Community Chest Fund. U l-Papa jrid itini tliet liri għas-Super Five. Mela le, mhux hekk wegħedkom. Hawn arob, ħa. Żomm, tliet liri għas-Super Five. Isma, ma rajtx il-brejs tiegħi inti jew x'imkien. Antoni kien imma għadu ma niżilx. Lil John tax kemm il-darba smajtu jsejjaħlu dolodu, għandu kun dam rieqet u x. Mela ma kellux lectures illum? Ma nafx bil-forsi għaliex f'xi sija ta' bil-lejda ħal jorqod smajtu. Baqa' fuq il-kompjuter. Għalhekk mela. Kellu x'jagħmel. Jiena l-estate, mhm. issa għandi bżonn noħroġ. Mela għandek xi qadja? Le, ma rridx inmur il-banka tal-lottu biex nilgħab is-Super 5 dik l-imbirka combination ta' Victoria. It-30, 31, 32, 33, 34. Insomma, flus fil-ħela dawk sa jkunu, eh? U dejt, ma nixxans nirku. Insomma, jiena sejra pa. Martes,

Zja Martes, miex hawn? Eh, sada kemm ħarġet. Mela bqajt riħet illum. Le, tinkwitax, illum tard jibdu l-lectures. Isma trid nagħmillek te jien jew tagħmel inti. Mbagħad nagħmel jien, thank you. Dom fuq il-kompjuter dan lejlux. Iva, għax meta tħalt ma kellix abtit norqod, mm. allura. Eh, Bilħa, illum rehearsals se ndumu. Ejja. Allura niġi tard. Imma allura leġi l-papa li kell għajdu issa? Eh, le, mhux se jkun hawn li kell. U mbagħad nieħu xi berga jew pastizzi. Nan. Hmm? Hmm? Fimtek. Amha. Kif inti ngħid? Eh, Emir, nan, mhux is-soltu tfisser. Ha, aqbad fidek. La, u għanannu ta' dinja, and give me five. Huwa five tajtek tibżax. Għara ftit, eh, daw donnhom qed ikellmuni lili. Min? Dawn il-vasetti, ara. Dawn kienu ta' nanna kienet ta' tom l-albuż nanna. Għaw dawn il-numri fuqhom. 2-1-6-8. Allura? Dawn kienu ta' nanna kienet ta' tom l-albuż nanna. Qed ikellmuni. Minix qed nismagħhom jien nan. Tafsa nagħmelux. Sa nilagħbhom Super 5. Jekk jekk mhux 50 cents tmur fin-nofs. Imma kif se tilagħbhom? Nilagħbhom 22 wieħed Sitta, le, sitta tmenin ma tistax tilgħabhom mela nilgħab 22, wieħed, sitta u tmienja. Jonqos ieħor hux? Għax ma tilgħabx 18 jew 21 ara? 18, le, le, ma jogħġbunix. Nilgħab 22, wieħed, sitta, tmienja u sittax. Tajjeb hekk? Ara kif se nagħmlu. Ħa niktibhomlok fuq biċċa karta, taf? Sa intu sejjer l-università, isli tiktibhomli, ftehmna, ara ma tinsiex tiktibhomli, għax jien niddejja il-mur noqgħod hemm fil-kju wara dawk in-nisa kollha. Iva. Proset, allora tibgħat li li ħej. U hawn ħa ilagħbu mela li x'jekk jitilgħu naqtajt xala ta' nagħmlu bihom dawk. Alright, mela. Ħa niktibhom hawnhekk jien. Kol.

Se nirbħu żgur! Imma Zzi, kif għadha ma ġietx hawn Rita? Tibżax, jekk nirbħu malajr tara ġejja. Jalla nirbħu dak il-flus kollha għax naf x'naqbad nagħmel bihom kieku. Aħna b'dawk in-numri korroħ nistgħu nirbħu. Imma Zzi, mhux kollha hemm qegħdin in-numri. Hemm qegħdin imma miraklu jrid ikun. Pa, naħseb li aħjar tkellimha ftit int. Ġeneral. Jiena lanqas irrid nieħu. Posti bħala missier u lanqas li ma tafnix. Jekk trid tgħid hekk. Il-kumment ta' Marco fhimtu. Qiegħed jiddejjaq Marco. Hu fhimt eżatt x'ried jgħid li għalkemm qagħad attent ħafna kif qalu. Mela x'qal dan? Hu qal li Marija tifla sabiħa u taf li hi sabiħa u qed tagħmel minn kollox biex tiġbed il-Patrick għal warajha. Wajlu jħallina, bil-maqlub trid tgħid. Pa, jien naf li jekk nipprova nkellimha jien, Marija ma tismax minni. Ma tgħidilha nofsa kelma int, toqgħod għal dak li tgħidilha. Kollox sew, jiena nkellimha. Ma' minn fejn sa nibda nifda jien għid. U għidilha li Patrick. Nan! Nan nej jinżel għax se jibda! Nieżel! Nan ejja! Jiena nista' ngħidilha eh, li eh, għalkemm Patrick jidher li qisu. Eh, Ebba, tużax aġġettivi, għax kapaċi ssiblek tużana dispreġġattivi kontra Patrick. Ma nipprova nispjegalha li dan Patrick twieled u trabba dejjem fil-fsietux. U għalhekk iġib ruħu hekk. Però b'danakollu xorta hemm tfajliet illi mejtin biex joħorġu miegħu allavolja jġib ruħu qisu. Fam mingħajr aġġettivi. U iva, iva, kulma rrid ngħidilha hu illi hi għandha tittrattah bħala ħabib u mhux tinjorah kompletament, tajjeb hekk? Il-problema taf x'inhi, illi appena tgħaddi kumpliment jew tagħmillu xi ħaġa hu jinterpreta mod ieħor. Allura għandha tkellmu ċar u tond. Eħe, ngħaġġel għax xi l-għajn inżel iġri! U nieżel. Ħbiberija bħal kulħadd u xejn aktar. Imma jrid jitgħallem ma joqgħodx idejjaqha lanqas, taf. O, iva, t-tifel ta' Marco Spiteri Tagliaferro wara kollox hu. Iva, imma min jaf kemm hawn tfajliet b'żewġ kunjomijiet, Vella Camilleri, Xuereb Vincenti, Ellul Gatt u fejn naf jien, oħrajn u oħrajn, hux? li jiġu f'ilsieni bħalissa, li jixtiequ li xi darba jkollhom iċ-ċans li joħorġu miegħu biex jieklu xi ikla favoluża minn fuq daru. Mhux biss, imma bit-tama wkoll li xi darba jgħaddu s-Sinjorsi fil-Katidral tal-Imdina. U ġuvni li s-Sinjorina Marija Sammut tinjora kompletament. Xi trid tagħmel? Ejja mmorru. M'għamilna xejn, numru wieħed biss tela'. Telgħu ta' Super Five? Iva, il-one kien l-aħħar numru li tela'. Dak wieħed. Daqs dawn numri ma rbaħna xejn. Smajkom sewwattu li l-aħħar wieħed li tela' kien il-numru wieħed. Iva, U numri l-oħra x'kienu li tela'? Pa, għal xejn, il-biljetti diġà ċċekkjajthom ma rbaħniex. Nistgħu narmu kollu. Era stenna tarbi xejn. Stenna u minuta.

50 ċentesmu. Bis-saħħa ta' nanna daw. Iva bil-mod, ikkalma u spjegalna daqsxejn bil-mod. Nanna, nanna, għada tiftakar fik, nanna, nanna. Stenna, stenna ħalli norikom, ħalli norikom fik. Edin tarawhom daw, edin tarawhom għara dawn il-vażetti. Ħarsu l-ebda, edin tarawhom dawk il-numri illi telgħu ta' Super 5. Edin tarawhom, rajthom hemmhekk għajr, tajt 50 ċentesmu lil Tony,

U mela x'inhu? U għalhekk qed iġġemillek biex tiġi hawnhekk ħalli tiċċelebra magħna. Prosit, hej, prosit, hej, sa qed nemnek. Għara niġej. Isma, u ġib li l-Patrick miħak ta' Le, Patrick memx għalfej iġibu. Marija, jek li dak ħabib tagħna wkoll. Mela nistennik. Isti tiġi. Ciao. Sa, John, saqlaw. John, saqlaw. Mur fl-aqwa restorant li tista' timmaġina u dimajnek u ordna ikla kbira għal kulħadd. Jiena xogħol bad mor. Pizza, pizza, ġejja pizza. Ma jistax ġebel u jċekku ġejlula, nadja ġobni l-marġa.

zero mil simax kuljum u bis-7.25 jiġu 31.78 cents imax kuljum. Issa stenna jekk tkun leap year, jekk tkun leap year differenti tiġi dik għax tiġi. Qed tara kemm jinqala' hu fil-ħajja. Meta jrid għax l-offiċċju xejn minn data. Man, jien taf x'nixtieq? X'tixtieq? Niftaħ studio flat u mexxih jiena bħala skola u ma nibqax nagħlem fejn qiegħda bħalissa. Hija tajba, għandiku, allura l-besibek titlaq l-iskola ta' Peter int. Ħa ngħidilkom jien x'nixtieq. Inbidlu l-għamara kollha, kemm ta' din id-dar, kemm ta' l-oħra. Kieku nagħmel il-kċina di darba fuq il-blu. Nibdew insifru spiss. Ħa nixtri bagalja kbira u ninħeba ġo fiha. Hija tajba tixtri bowt. 75 horsepower outboard, u tista' tmur għal btala għawdex Naqbel nan, imma mhux biex tmur fishing ta' ħasra msika nil-fish. Eh, ma jiena naħseb li jekk se nagħmlu se ntajru kollox daqqa. Jew inkella nan nistgħu ninvestu f'xi skolla tagħlem il-fashion design. Hekk jiena nkun nista' le anzi nan taf nistgħu nagħmlu. Le, Victoria, ma jidux noqgħdu sejrin hekk, naraw x'għandna bżonn immedjatu. Ara jiena mmur il-kors fil-marketing fit-turiżmu U mad niftaħ aġenzija nsemmiha Fun and Learn u mmexxiha jien. Iktar kompetizzjoni għal Peter. Jew ħanejdilkom mallew naqbdu nbijaw din id-dar. Imbijaw id-dar l-oħra, nżidu xi ħaġa tal-flus u nixtru bungalow bis-swimming pool. Jien irrid flat let għalija. Jew inkella nixtru xi. Jew inkella nan nistgħu mmor Londra, nsibu xi Ċiniż u niftħu skola tal-ikel Ċiniż. Sewa, sewa. Jiena naħseb aktar jaqbel jekk inżommu saqajna. mal-art. Martes, taħseb li jirnexxinna nikkonvinċu l xi ħadd forsi jagħtina xi donazzjoni għal kol? Qed naħseb min jaf kieku wieħed eh, jivvinta xi proġett li minnu eh, xi ħadd ikun jista' jaqla daqsxejn aktar xi ħaġa barranija. Eh? Ah, qed inħu gost John nisimgħek tajt li tixtieq tagħmel xi ħaġa differenti minn sortu. Kemm hu tajjeb li kieku kulħadd ikun libes l-istess fil-kor, eh, xi tgħid, Martes? Min jaf, jiena kwalifikat biżżejjed, sapa, u għedt forsi jekk ikolli rasi mistrieħa nkun nista' niftaħ uffiċċju għal rasi. Għall-ewwel nista' nibda hawnhekk u mbagħad insib band oħra. Niftaħ audit house. Issa nħoss li għamilt korsijiet biżżejjed mal-gvern. Il-korsijiet ħallasom lok il-gvern bi flusi tat-taxxa. U ejja morru nduru xi xahar l-Ewropa laqas qatt ma niċċaqalqu minn dil-gżira. Iva, kieku jiena niġi magħkom. Jew inkella taf x'tagħmel Sur Sammut, ixtri dar fil-belt, hemm ħafna magħluqin hemmhekk, nirranġawhom u Marija tkun tista' tagħmel kemm trid art exhibitions. Għandi alternattiva tajba. Għandi ħabib tiegħi Semi Formosa naħseb li tafu int. Għandu t-tifel tiegħu għandu erbat' idjar tal-moda, house of fashion. għandu l-franchise fuqhom u ma jixtieqx jissellef mill-bank, allura jiġi jissellef minn għandek. Għalhekk inti tkun sleeping partner tiegħu. Mela għax ma tiżilfux int, għid Marco. U għax. Ma insomma dawn li għadtu intom kollha proġetti tajbin dana kollu. Iva, nanna imma trid tkun ċert li se tbigħ. Li daqs kif se jaħdmu tiegħek bl-iskola Ċiniża. Huwa jmorru holiday flimkien. O le le Martes, għalissa dawk ħela ta' flus. Iva, ħela ta' flus għax niddivertu, m'aħniex John, int mod u jien ieħor. Iva, ma inti Martes. Test, jekk ikollna l-opportunità li nagħmluha meta rridu. Imma insomma, 160,000 lira ma jridx jispiċċaw, tafux. Il-papa kien jgħid dejjem, investi fil-proprjetà. U ħallina Marco, ma tarax, dik ha xi ħaġa li tassew trid tkun tifhem fiha, ngħid għaliha, it-tnejn ma nifhmux f'dan ix-xogħol aħna. Mhux għalhekk qed ngħid jien, jekk ikollna biċċa proprjetà nkunu nistgħu niżviluppawha kif irridu. U anke nibni skola u immexxiha jien. Jew inkella naħseb l-aħjar ħaġa li nagħmlu nduru dawra madwarna. Ara, trix ngħidilkom jien x'nagħmlu hemm? Eh? Issa naraw. If, if,

Qegħdin tikkwistnjaw bejnietkom fuq flusi. Wara kollox dawn huma flusi jinħall is-salih il-biljett. Ma nippermettix li intom eh, toqgħodu tikkwistnjaw bejnietkom għaliex in-nannu ma rebaħx 160,000 lira. Wara kollox erbaħtu berba numri. Naħseb illi somma mhux ħażin, kemm qiegħda? Xi elf lira. Tajjeb, mela jew niċċelebraw ir-rebħ ta' elf lira. Li setgħu jkunu 160 Marija, biżejjed. Iva mhux se tgħidlu xejn għan. Le ma jien se ngħidlu xejn u lanqas irrid li xi ħadd minnkom jgħidlu xi ħaġa ftehmna. Tony, ejja law. Tony, ejja law. Int bħal Nannuk li jiġi f'rasa jekk tagħmlu. Give me five! Give me five! Forsi aħjar hekk. Imma pa, għaliex hekk aħjar? Mela ma ntbaħtux kien se jiġrilna. X'kien se jiġrilna? Lil min kont se nikkuntenta jien b'160,000 lira? Eh? Lil min kont se nikkuntenta minnkom? Lil ħadd, għaliex il-proġetti li kellkom f'raskom jiswew ħafna iktar minn hekk. Lanqas lili nnifsi ma stajt nikkuntenta għax li kien għalija kont ninvestihom biex 'il quddiem kontu tistgħu issibu t-triq mifruxa quddiemkom. Mbagħad wara kollox, 160 elf lira xi ħsibtuhom li huma intom? 160 elf lira, nan. Veru, skużawni, ma nafx tagħmel. Le, le, le, m'għandekx għalfejn tiskuża ruħek u m'għandekx għalfejn tkun taf xejn. Dan l-episodju ma nsemmuh qatt iżjed. Issiftħu fl-ixkun xambarja, nixorbu ħalli niċċelebraw ir-rebħ tal-elf lira, tajjeb hekk? U kulħadd jixrob jitħaq minn fuq dari. Anki inti taf, kulu jixrob minn fuq dari. Alla volja min jaf kemm il-160,000 lira għandek inti. Ej, ej, sa tibqaw bil-geddu, u mu minn hemm ifku xampanja u neħu dawk il-ġibu xampanja. Lele, kellek raġun l-impa. Wara kollox, fl-entużjażmu tal-flus wieħed jgħid ħafna affarijiet. Mela jien se nitlaq minn fejn qiegħed. L-aktar issa wara dik il-promotion. Isma' intom se tibqgħu hawn. Jiena sa nibqa' ftit ieħor. Jiena se nitlaq. Tony. Good night. Night pa. Ciao, buonanotte. Skużani, Nann. Niskużak għax salvajtna lkoll. Min jaf in-nanniet x'inhuma rrabjati għalija. Mhux irrabjati, irrabjati. E dawk għaddewlna dawk in-numri biex joruna xi ħaġa. Eżattament. Uruna kif stajna niġu fuq saqajna. Inqdew bik biex joruna kif stajna niġu fuq saqajna, imma kif stajna nitfarku bħala familja. Kemm naf familji li tfarku mħabba l-flus. Għax ngħidu jiena ma stajx nikkuntentakom ilkoll. U allura kif kontu sa tibdew tħarsu lej ħajt? Kif? Mhux aktar bħala nannu li jifimkom, jaqbis għalikom u jħuħsibkom. Ma bħala nannu li għandu 160.000 lira u li min jaf kemm sa jmiskom wara li jitlaq lejn id-dinja l-oħra.